דער חובת הלבבות זאגט אז ווען יענער טוט דיר א טובה זאלסטו וויסן די תוצאות פון די רבונו של עולם און דארפסט אים נאכאלץ דאנקען פאר יענעם וואס האט דיר געוואלט העלפן און נאכדעם דארפסטו אויך האבן הכרת הטוב פאר יענעם ווייל יענער איז א זכאי, דער אייבערשטער האט געמאכט מגלגל על זכותו די זאק. וואס איז ביי לא סיכם ולא סיטה? מיר גערעדט די פריערדיגע שיעור, אבער פארן סוף ווי קומט אויס די תשובה אויף דעם? יענער איז געגאנגען און דער בעל האט ער איז געגאנגען און האט גענומען זיין דאס, האט עס מזיק געווען, האט עס געשטערט, האט ער פוגע געווען און מבייש געווען און געגאנגען. איז ווי ווי גייט די גאנצע סדר איז אזוי, די תוצאה, די תוצאה איז געווען פון די רבונו של עולם האט דאס געווען לטוב, איז געווען געוואלדיג. אבער פארוואס מעג איך נישט האבן טענות אויף יענעם פארן בוחר זיין ברע א? אזוי איז געווען א שאלה. סאיז אנדערע האבן געפרעגט איך האב נישט איך בין נישט ברוגז אויף די תוצאה איך בין נישט ברוגז אויף דעם ווייל דאס האט נישט מיט יענעם דאס האט מיט די אייבישטער אבער אזוי ווי ווען סאיז געקומען לטוב זאגסטו אז איך דארף חוץ פון די תוצאה אפדאנקען יענעם ווייל יענער האט מיט געוואלט מיר העלפן איז איך האב טענות אויף יענעם נישט ווייל די תוצאה תוצאה וואלט אייביג זיך געשעט מיט מיר אבער יענער איז ברוך השם אויסגעקליבן געווארן פון הימל צו זיין די רשע והראיה אז מיט אים ער איז דעמענס, וויל איך אים פיינט האבן אלס די רצון הטוב וואס ער האט געוואלט מיר מזיק זיין, נישט פאר די תוצאה. ווייל ווי קען מען עס נאכדעם זאגן יענע וועג און נישט די וועג, אזוי געווען א. אבער ס'איז נישט קיין שאלה, מ'דארף עס נאר אויסרעדן. אז די חשבון איז אזוי, אלעמאל הייבט מען אן פון די תוצאה און נאכדעם בויט מען די תוספות, די זאכן ארום דעם, לפי די תוצאה. דאס הייסט נעם די טוב. ערשטע זאך, די תוצאה האט די אייבישטער געמאכט, דאנק איך די רבונו של עולם. איך האלט אינמיטן דאנקען די אייבישטער, וויל איך אויך אפדאנקען די תוספות דברים טובים וואס די אייבישטער האט געטאן פאר מיר. די אייבישטער האט געשטעלט א מענטש דא וואס זאל וואס זאל וועלן מיר העלפן, וואס זאל מיר געבן די געפיל איך בין ערש מכר טוב.

תפילות איז געווען טוב הנסתר, אבער טוב איז דאס געווען, און די גרעסטע ראיה איז איך דארף בעצם דאנקען אויף יענע תוצאה, איז וואס ווילסטו יעצט זיין ברוגז אויף יענעם? ס'איז געווען דא, ס'האט זיך אפגעשפילט דא א געוואלדיגע הצלחה, אז ברוך השם ס'האט נישט מצליח געווען. א מענטש האט געוואלט ארויסנעמען א הלוואה פון א באנק פאר משוגענע ריבית, ער האט געוואלט ארויסנעמען א הלוואה פון די שווארצע שוק אויף צודרייטע ריבית, ווייל ער איז געווען אזוי בלחץ. געגאנגען זיין חבר און האט געזאגט לשון הרע אז דו אז יענער גייט עס נישט קענען צאלן און צוליב דעם האט מען נישט מאשר געווען די הלוואות. וואס די אמת? אז די אייבערשטער האט אים געראטעוועט, אויב האט אים די אייבערשטער געראטעוועט אויפן בעסטן פאל איז וואס ווילסטו יעצט? דו ווילסט אבער חוץ פון דעם זיין ברוגז אויף יענעם? אויף וואס? ס'איז דאך פשוט אז אויב די תוצאה פארשטייסטו אז ס'איז טוב נישט נאר דו געדענקסט אז ס'איז פון גאט, נאר דו פארשטייסט אז די תוצאה איז טוב, האסטו נישט קיין צורך צו זיין א לא סיכם ולא סיטה. דאס וואס יענער האט מיר געוואלט מזיק זיין רירט נישט אן דיינע הרגשים, ס'רירט דיר נישט אן, ווייל דו זעסט ווי אזוי דו ביסט געהאלפן געווארן. די אמת'ע אמת איז אז די סיבה פארוואס א מענטש טראכט פון שנאה און קנאה און ברוגז אויף יענעם איז וויבאלד אז אין די תוצאה איז ער ברוגז. ער איז זיך טועה אין די נקודה. יעצט געבט ער טעות על גבי טעות צו זיך מייחס די תוצאה צו יענעם. בסדר, דאס איז שוין נאכדעם. אבער וויפיל דו געדענקסט אז ס'איז גאט, געדענקסט אז ס'איז טוב. ווי וואס איז טוב, האסט נישט קיין סיבה בכלל צו טראכטן אז יענער האט מיר יענער האט מיר נישט מזיק געווען, יענער האט מיר מיטיב געווען. סך הכל אויב איך וויל, זאל איך איינעם מכיר טוב זיין, דאס יא, דאס מעג מען. דו קענסט אים מכיר טוב זיין, ווייל סוף כל סוף האט יא דא געשען צו מיר א טובה ניסתר. מען קען נאר קלערן א כיל, צו דארטן פאסט מאראל און חובת די חייב יא צו ניין. אויב א יוד איז רעדי צו קומען א זאך וואס מיר גלייבן אז ס'איז לטוב. ס'איז דאך געווען לטוב, אז אויב אזוי פארוואס זאגט מען אז אין אזא סוציער איז מגלגל אין חוב על ידי חייב? רוף עס אן מגלגל אין טובה על ידי זכאי ביי די זייט פון פון פון היזק אויך, ווייל כלפי די צואה זאגסטו דאך אז ס'איז געווען א גוטע זאך. איז ס'נישט דאס אויך נישט אזא שווערע שאלה. ווייל דא האט דער אור החיים הקדוש אין שופטים לגבי די רוח נבות, אויב א מענטש האט געטאן א עבירה און מסתם ער איז געווען מגלגל נאך עובד די חייב, דאס איז ווען יענער געט און ער איז ממזג צו ער איז מבייש, דאס האט נישט מיט מיר, איך האב נישט קיין סיבה צו האבן שנאה ווייל איך בין נישט נזהר געווארן, ביי מיר איז דאן געווען לטוב, איך האב געהאט קבלת עוונות. אבער אין חקירות האט ער וויסט וויסען סאו ס'האט זיך יעצט אפגעשפילט מיט גאלען זכות אדער זכאי צום גאלען חובה אדער חייב מסתבר אז ס'איז געווען א חובה דארטן שטייט אז דער אייבישטער האט געזאגט ווער וויל גיין איינרעדן אחאב אז ער זאל גיין אין מלחמה און ער גייט פאלן ער גייט ווערן געהארגעט און די רוח פון די מענטש וואס האט געהייסן נבוס ער האט זיך אנגערופן איך וויל גיין דער אייבישטער האט באמת געדארפט אז ס'זאל ווערן געטון ווייל אחאב האט געדארפט פאלן אין מלחמה. אבער נאכדעם שטייט אז וויבאלד אז רוח נבואות די רוח פון דער מענטש האט זיך אנגעגעבן צו זאגן א זאך וואס איז ליגנט האט אים דער אייבערשטער ארויסגעווארפן פון די מחיצה. עס איז אזוי וואס דארף געשען דארף געשען און פאר יענעם איז דאס געווען די דאס אבער דאס אז דו ווערסט גענוצט אויף א זאך וואס איז א דבר שקר ס'איז א דבר עבירה ס'איז אזעלכע סארטן זאכן דאס איז דאס איז בדרך כלל נאר איינער וואס ס'פאסט אויף אים אזא סארט זאך, אבער דאס איז דאס איז שוין נאר כלפי די חלק הדרוש, צו חשבונ'ן די זאך, וואס איז אונז נוגע איז די פריערדיגע זאכן, וויפיל מ'דארף האבן אויף זיך צו קוקן אויף זאכן אמת'דיג, און דעמאלטס איז דא א פשוט'ע פשט אין דעם בטח בשם חסד לסובבינו. נאר מיט אמונה, און נאכאמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.